Dieser Augenbart seht verdammt ramponiert aus. Jo wéi wär et wann ech géing säin eegene Schäiss këmmeren an de Mond géing z'halen nee? Tjö. Sou, a mir si erëm bei Fallout New Vegas. Mir sinn um Wee fir bei Cap McCarran, well mer déi op der Kaart agezeechent hunn an ech mer geduet hunn, sou, oh. firwat maache mer net mol einfach eng kleng Rees iergendwouhinner, ne? Ouni do musse Missiounen ze maachen. Jo, an ech ginn also mat menger Mamm dorun hinner. An da kucke mer mol. Mir hu elo schonn e puer flott Saachen. Mir hunn eng nei Begleederin, d'Veronica. Moie Veronica. Oh mäi Gott, hatt kuckt mech déi ganz Zäit un. Ähm, kann ech, wat hues du iwwer fir eng Waff? Oh, dat gesi mer jo mol, wa mer an den éischte Kampf kommen. Wat hu mer an uewen? Lever Action Rifle. Ech weess halt net, ob dat eng nei Waff ass oder ob dat eng vun den ale Waffen ass. Vun den normalen. Dran ass en nach mat Karawanenhändler. Op jidde Fall gesäit d'Waff zimmlech gäil aus. An se huet och anscheinend e flotten, e flotte Schaden. Mee t'heescht einfach Lever Action Rifle. Dofir huelen ech un, dass et en normaalt Gewier, dass et e Gewier ass, wat et, wat duerch de Mod erakomm ass. An ech schwätzen haut erëm wéi en Idiot. Mä egal, wat leeft? Mir sinn op der Route. Traureg dëse Music hei, mee laaft nach un drëm. Gesi richteg nice aus an ech muss soen mat der neier Maus spillt et sech richteg gutt gell. Ech hu mir ewell déi Razer Death Adder do kaf an läit iwwerdriwwen an der Hand muss ech ganz ehrlech soen. Et waren do Repcom, HQ Museum, mee hei ass och wäit a wäit a breit, ne? Hei ass och wäit a breet kee Geegner, gell? Op jidde Fall fannen ech mol keen. An wann ech e fannen, hoffen ech, hoffen ech, dass se net ze staark si, gell? Well soss weess ech, dass mer net kënnen einfach dohinner goen, wou mer wëllen. Wat hu mer dann hei vir? En agezeigte Beräich, eng Tankstell. Poseidon Energy. Fannen ech näischt fir mech, nee. Ha ass alles zougemauert. Hallo? Is anyone there? Oh, do ma Gebai vu Rapcon. Komm, wie da lusse ging so, nee? Auf in der Zeit.

Deen Tuerm do, dee geséit iwwerdriwwen aus. Dee erënnert mech e bëssen de Seattle, un de Seattle Tower do. Mee hei ass kee Géigner, gell? Dat ka jo net sinn. Firwat ass hei keen ee Géigner? Fand ech ganz ehrlich e bësse komesch, gell? Net dass hallo kein Gegner spawnen, weil mir nach gönn so weit sinn an der Story. Mä et kenn ech mer net virstellen. Et wär mé an der Welt spiel jo déck lineal, wat ja awer net ass. Hm. Komesch, komesch, komesch. Jo méi, déi si sech hunn e scheiß Job hier.

Sämtlech Kronkorken, Jet, Maddex, Rasiermesser brauche mer net, Terpentin. Do hannen ass iergend een, ech weess net wien et ass, gell. Op jidder Fall ass et mer net geheier hei laang ze sinn, hein. Metallkiste, jo dat war et am Fong och scho, gell. Hei ass soss net vill. Do kommen zimmlech vill, do sinn zimmlech vill Géigner. Ech fannen dat net cool. Kommt eraus, wou ëmmer der sidd. Do schéngt ziemlech vill frëndlech Leit ze sinn. Bon dee schingt frëndlech ze sinn, ech gräifen deen lo mol net un. Unhold. Ech blasen deine verdammte Lumme weg. An ech hunn kee Meter getraff. Äh, putain, ech schéiss erëm wéi e Waschmack, gell.

Patrone. Hiertsch cool un. Muss mal gucken, wie viel Auer wir hun. Jo, mais ich mein, wir werden awer haut nach, haut werden wir nach labber Dingens erreechen. Billard Kö. Ich kann och mol meng Köe weisen. So, hei schéngt mer an der Virstad ze sinn. Do, ken Ahnung, wat dat Riesending elo ass. Mir eisen och nach Raidere gell? Wir sind ja nicht alleine Äh äh Äh. Ech mengen doten déi wëll der een ëm d'Glieder gëtt. An tschüss. Äh. Also do gesi mer rëm d'Blödheet vun der Mënschheet. Komm mir geheien als éischt eng Granat. Wow, fuerdes! Dumm Fotz, du! Maja, wo wir gerade dabei waren, also, ich fand ein bisschen bescheuert, gell, so, ja, nee, komm, du hannen, rein mein Granat hin, und dann, oh, komm mal einfach du hin, wo wir Granat geheit hun.

Hummer net hummer mat hummer mat hummer mat ok mir hunn ech kann net leescht lo ze kämpfen hei mir hunn lo hei déi komesch rüstung do un ech weess net wéi déi heescht lo bandolier armor hunn ech lo un da gëtt eng face wrap armor wéi gesäit déi aus hënnert déi mech bei der first person nee Geet awer och cool aus. Ech géing souguer gäre léiwer déi huelen. Mä da ginn ech him hei fir unzedoen. Wou ass däin Inventar? Do ass Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Nee, ech ginn der einfach mol Rüstung, dass net ronderëm leeft ewéi en Itti. Sou, ähm, Kaliber, bla.

Ihr Begleiter kann diese Fraktionsrüstung nicht tragen. Ist doch scheißegal. Lo wäert ech do sou Brëlleglieser. Ah ja, dat hunn ech mer geduet. Obwuel se kee Brëll, dat läit. Oh. Dat ass, wann een zwou verschidde Modde matenee mëscht. Dat ass zwar e bësse kacke. Mä da kann ech och am Fong déi dote mat den anere Flécken alleguer. Oh wëss a wat, scheiss drop, mir loossen et elo esou, do gefällt mer. Mir sinn si mer nach an hirer Laascht, wéi ech menge net? Ech meen net. Wéi vill Munitioun hu mer der fir dat Gewier do? Zwielef Schoss, gell? Well dat dat Gewier, dat gefält mer awer. Mee dann laf mol esou ronderëm. Luke, I ate your father. Äh, äh, äh, putain, hei schéngt jo de Bam ze brennen, gell? Ech hat d'Gefill, mir sinn hei iergendwéi op engem net mega frëndleche Gebitt. Yay! Wéi solle mer hei sinn? Ech mengen, dat heiten, dat war eng Kéier en Deel vum Strip. An anerersäits dofir ass, oh Gott, dat Déngen do. Dofir ass dat Schëld, wat mer am Intro gesinn hunn. Esou, mir gi mol erfir kucken, ob deenen gutt geet. Wat ass lass mat der Hëllef? Gebrauch deen Helm do!
Ich weiß nicht, ob Sie wirklich hier sein sollten. Ah, wat geet dech dat un, tjö. Oder wéinst Sorry vun Äersch wollt et der, ech kann deem seng Rüstung klauen.
Raider, Kampfhelm, Fäerst hie kréien. Bass du en Ork? Bass du en Ork? Nee, ass keen Ork. Mee hien huet eng Base of RCV Laser, cool, Elektronen Akku, Korken, Lehrer, ok, wat ass dat fir eng Zeen wat mer do krut hunn? RCV Laser, oh wéi geil, eng Tommy Gun awer mat Laser, wéi geil, wéi geil, wéi geil! Wéi béis ass dat Déngen dann? Mee egal, mir hunn awer. Ons d'M14. Da's ke. Firwat ass dat eng Springfield M14 sin? Dat ass einfach normal d'M14 gewier. Putain, déi hat ech net schlecht ugeheif. Fuer des. Den hätt et zwar falsch am falsch am Grapp. Äh. Äh. Nee. Nee. Ech hun näischt domadder ze dinn. Ech zéie mech ganz liicht a ganz frëndlech zréck hei. Ech stieche mer grad eng Chips an de Mond, dobäi rauche ech eng Zigarett. Fuck NCR, cool! Schéngt op jidde Fall eng sécher an eng familljefrëndlech Ëmgéigend ze sinn. Hei kommen ech meeschtens mat menger ganzer Famill an d'Vakanz an dann. Leeë mer ons ëmmer un de Rand vun engem radioaktive Séi. Dat ass wierklech net gäil. Also Dir géingt staunen, wéi, wéi Stralen da herno dorauser ginn. Flammen der Fabrik ginn un. Ech mengen, hei ass souguer dee Motel, wou d'Sach hannendrun erschoss gëtt, vu genau där Linn. A mir sinn am Fong direkt um Strip dru, gell? Wéi krass ass dat? Da an hat kommen déi Fraktiounsrüstungen dun, dat ass och fir ze katzen, gell? So, wat geet denn hier ab? Erëm en Händler. Hallo, mein freundlicher Hallo. Händler. Oh, Kamine, rote Karawane. Ah, mat dir kann ech net schwätzen, oder wéi? McLafferty tritt schon wieder Ärsche. Passen Sie bloß auf.
Maja, an hei sinn mer dann. Uh, uh.

Dat schéngt dann hir Haaptzentral ze sinn. Wat wëlls du? Wat weis du blöd op mech? Hä? Gefält et dir eigentlech hei, wann ech mat dir elo normal schwätzen hei? Wéi sieht's aus?
Reden wir über Taktik. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen Er war schon.
stellen. Ich habe Angst, dass sie der Untergang der Bruderschaft ist. Sie nimmt sich, was sie will.

Heutzutage werde ich hauptsächlich zu Händlern und Orten wie dem 188 geschickt. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass sie mich nur loshaben wollen. Ah, dat ass scho kacke, gell? Ähm, beschützt, was ist dieser Kodex? Ech wëll gäre wëssen, wou et ass. Bon, mir kënnen déi aner Saach mol eng kleng aner Kéier schwätzen. Vun dohier kucken mer ons emol hei ëm. Bëssen an extern. Oh jo natierlech sinn et d'Waff duerch de Rucksack hänken. Dat fënn ech natierlech ganz cool a ganz realistesch. Also ganz ech sinn emol ganz éierlech. Dat ass e wat ech ëmmer e bësse schued fanne bei bei Fallout. Oh Major. Wenn es schlechte Neuigkeiten sind, können Sie mit dem Colonel sprechen. Bei guten Neuigkeiten geht es hoffentlich um tote Unholde.

Und werden sie nicht unachtsam.
Okay. Dann kommen wir nicht mit einer Bombenlution. so, ich ging so, ich muss noch ein Gebei ralusen, was du so Neues geht. Und ich ging einfach so nach der nächsten Folge, dann, äh, das mir noch ein bisschen Zeit, mir gucken noch ein bisschen am Hauptgebei rundherum. Und in der nächsten Folge hätten wir uns dann einfach weiter mal ein bisschen mit der Hauptquest weiterzumachen. So, wäre wohl eine gute Idee. An ech fannen awer mir hu relativ wéineg Géigestänner wéi begéint. Ech hätt dat fir méi geféierlech virgestallt, ganz éierlech. Well all Mënsch schwätzt dovunner, wéi een nëmme kann alleng ronderëm reesen. Wieso deutlich mehr Soldaten als wir dachten? Kein Wunder, dass wir Helios One nicht halten konnten. Jo, gesäis de mol. Spillautomaten, ok. Wou si mer? Ech ginn net eens, wat ass hei lass? Dofir ass en Zëmmer. Mir gi mol eran an d'Zëmmer kucken.

muss ech dir eng Keier stellen. Ich bin offen für eine Anwerbung, wenn Sie weitere Leute in der Basis brauchen. Was für eine Aufgabe fällt mir Karen zu? Ich meine, wir melden uns mit Freiwillige, sie euch schon mal Wenn Sie zufällig kommen. Faber gibt sein Bestes, aber es ist hart, eine Armee zu führen, wenn die Hälfte der Leute ständig die Latrinen belegt.

D'wär dann dohanne géing ech schätzen. Keen a jo méi ech hab mi keen Ahnung. Ich weiß nit. Wee bass du? Reutest mit einem Reutest mit einem Gefangenen da drin. Mann is déi wütend.
Was ist das, Soldat? Dat dat sinn ech.

Hm. Ja. Scheint sinn ech net beléift genug. Dat ass scho gutt, da kuckt ech selwer eens gëss. Tschö. Kannst mech am Arsch lecken, du bass dick blöd. Nee, ech däerf net klauen, das war schon onbeléift. Ech géing soen, mir wandere mol rëm no der klenger Rees hei zréck an eis Wunneng.

Dat schingt scho gut. Ey klar, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bat ich vielleicht schon den Kronkorken, was?
Okay, anscheinend dat eens dat net verloer huet aus dem Verstand ass da wuel sein Ego. Um, Peter ass bis na Lei der Menschen immer. Fett Marsch, fir kicken schon run drin an China lehns. Ma Milo kennt mir Kevin neu Müller ein bisschen paar Sachen abgedeckt. Geplünderte Reed Importe Karawane, okay. Cat McCarran, Do ass dann dat eent do, Repcon Hauptquartier, an d'Volt 11, dat ass wierklech eppes wat mech interesséiert. Déi Volt, déi Volten do, dat ass einfach mega. Dat ass déi éischt Volt déi mer entdecken en plus an dem Spill. Ech géing soen mir gi lo mol zréck hei op Novak an da gi mer mol erëm an eist Hotelszëmmer well d'Zäit ass mer bal nei ginn. Elo si mer dee ganze Wee enker d'Déif Zéier zréckgelaf, well mer esou iwwerdriwwe muskulös a mega ausdauernd sinn. Jo. A mir leeën eis elo mol an d'Hei-Hei. Hei-Heier-Hei. Héi an a héi. Ah, da si mer och mol Home Sweet Home hei. Uh, an hatt kënnt mat mir schlofen. Komm mol mat. Sou, an ech géing soen, dann wär et dat mol fir haut gewiescht. Ech gi mech elo geschwënn an d'Bett leeën, sou wéi hien hei och, a sou wéi dir vläicht och, ech hu keng Anung. Op jiddefalls géing ech mol soen, Tschüss, merci fir d'Nokucken, bis eng aner Kéier. Tschüss!